Mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar gyfartaleddau o averages a mynd i ganolbwyntio ar tri gwahanol cyfartaledd sydd yna, sef y cymedr neu cymedrig, lle bod angen chi adu'r holl werthoedd sydd gennych chi ac yna rannu'r ateb gan y nifer sydd yna. Mae hwn yn rhoi ateb i chi sydd tua canol y data. Um, un o cryfderau fe yw bod yn defnyddio bob item o ddata sydd gyda chi, ond mae hwnna hefyd gallu bod yn wendid os mae gwerthoedd eithafol gyda chi. Mae'n gallu symud y cyfnodau i fyny neu lawr. Um, Cyfartaledd arall yw'r modd neu gwerth moddol, sef y gwerth sy'n digwydd mwy o aml. Um, cryfder hwn mae'n hawdd i ffindo. Um, gwendid yw Os mae mwy nag un rhif yn digwydd yr un nifer o weithiau, chi'n bennu lan gyda doi ateb neu tri ateb gwahanol. Y canolrif, sef y median, sef y gwerth canol i chi'n darganfod ar ôl gosod nhw mewn trefn o'r lleiaf i'r mwyaf. Cryfder hwnna, chi'n ystyried pob pob item yn y, yn y set o ddata, a chi'n ffind y gwerth tua canol y data. Um, gwendid, um, os mae lot o ddata, mae'n anodd, mae'n cymryd amser i chi um, darganfod e. Os mae dau werth yn y canol, chi angen ffind o cymryd yr, y ddoi werth. Um, sef beth sy'n hanner ffordd rhwngthyn nhw. Nawr, fi'n mynd i sôn am rhywbeth arall, sef sydd ddim yn gyfartaledd, er mae lot o bobl yn meddwl bod e'n, yw hwn, yr amrediad. Amrediad yw range yn Saesneg, sef y gwaniaeth rhwng y gwerth mwyaf a'r lleiaf. So, i ni'n tynnu'r uh, gwerth lleiaf o'r gwerth mwyaf. Um, mae hwn yn rhoi mesur i chi o pa mor pa mor gyson yw'r data. Um, os os mae'r gwahaniaeth rhwng y mwyaf a'r lleiaf yn fach, mae hwnna'n adlewyrchu bod um, y gwybodaeth neu'r data yn agos at ei gilydd, so'n gyson. Os mae gwahaniaeth mawr, mae hwnna'n adlewyrchu bod yn angyson. Okay? Ond dyw e ddim, dyw hwn ddim yn gyfartaledd. Okay. Fi'n mynd i edrych ar Cwpl o'n enghreifftiau fan hyn. Modd yw y digwydd sy'n digwydd mwyaf aml. Cofiwch modd M, M y mwyaf aml fyna. Canolrif y gwerth canol set o ddata um, mewn trefn o'r llefydd mwyaf. Amredid yw gwaniaeth rhwng y gwerth mwyaf a'r lleaf. OK, so fan hyn, mae gen i 5, 7, 9, 2 a

9, tynnu ffwrdd 2, sef 7. Okay. Nawr, beth sy'n angen chi'n neud yw wneud yr ymarfer fan hyn. Rwy'n nhw mewn trefn gynta, ffind o'r modd, ffind o'r canolrif, ffind o'r amlediad. Okay. Cofiwch rwy'n nhw mewn trefn i ddechrau. Fi'n mynd i stopo'r fideo fan hyn nawr i chi cael cyfle i gael llenwi'r tabl mewn a na i ail gychwyn y fideo mewn munud. Creu chi'n parod i ail ddechrau.

Canolrif pump, hymrediad pedwar. Hwn, un, dau, pedwar, pump. Un, dau, pedwar, pump, saith, saith, a naw. So,

A wedyn am ediad yn saith. Oce, stopiwch y fideo nawr.